How gyzym. Men çaglar bagynda kebelek boldum.
Şeýlemi. Ejem, menem kebelek boldum. Berekella.
Baryň kebelejiklerim onda. Uçup çykga dukana gidip jigiňiz üçin şunýalak çagarlygy getirip beriň. Eje on kebelek göterip bilmezä. Eje kebelek kiçijigä. Şägirdiň Azady geldi. Ha gel bersin diýdim, gel bersin. Oho, Azatjan. Gel bakaly. Wa aleykum assalam. Şükür ýagşy. Han geç bakaly. Özüňem gowumy? Şükür ganymat, öýçerler saglyk. Özüňiz nähili, işleriňiz gowumy? Aý, bizem erbet däl. Şeýdip sorap dursuňyz-a, hasam gowy. Kellämde birgiden täze pikirler, taslamalamma. Olam ilki bilen siz ile maslahatlaşaýyn diýdim, halypa. Hä, oňarypsyň, oňarypsyň inim. Taslamalaryňam, pikirleriňem gowy eken. Özbaşdak pikirlenip täzelik giriziljek bolýanlaň görünýär. Bir söz bilen aýdanda gaty gowy. Berekella. Aý, halypam-ow-da. Inim.
Şägirt halypadan ozdurmasa hünär ýiter diýipdirler. Tüweleme. Sen-ä bizden ozduryp barýaň. Aý ýok goý Anna aga. Ozdurmak näme işlesin Anna aga, halypa. Siziň yzyňyzdan ýetýänçä entäk kän çaý sowatmaly bor. Aý beýem diýme.
Siz şu wagt ýaş, tüýs ylhamyňyzyň joşup duran wagty. Siziň tüýs şu wagt döretmeli, işlemeli wagtyňyz. Aman aga, şu iş diýeniňizem bir aý ýadyma düşüpdi-ä, ine, öňki taslamam bar-a. Hawa. Şony iş ýüzüne geçiräýjek bolýan. Oň üçinem bir ýeri işe durjak bolýan. Hum.
Dogry edýäň, gaty dogry edýäň. Beýik okuwam okuwdyr welin, işem edil ikinji okuw ýalydyr. Hem tejribe toplarsyň, hem dünýägaraýşyň giňär. Şo-da, taslama düzmek bir aýry, ony iş ýüzüne geçirip adamlara hödürlemek, olam bir aýry. Işläp başlasaň täze-täze pikirler dörär. Gara öz üstüňde işlemäne gowy boljak-da.
Täze-täze adamlar bilen işläp, köp täze zatlar öwrenersiň. Belki öwrenen halypa, ýöne maňa iň köp öwreden, döredijilik ukybymy açan ol siz bolup galarsyňyz. Hany inim, goý, goý. Mugallymyň ýüzüne öwme. Bi zannynda zehin ukyp bolmasa, halypaň öwredeni bilen ussat çykmaýar. Men çynymy aýdýan. Zehinem zehin welin, halypaň duşmasa ondan ussat çykmaýar. Şu wagtam meň işlerimi görenler sen Anna agaň şägirdi-ä dälsiň diýip menden soraýarlar. Aý, elimiz meňzeşräk işleýändir. Ýöne ynha sende. Şu hasam soňky işleňde täzelik gowy duýulýar. Bolmalysam şeýle-dä, inim. Onsoňam bu ýaňky iş diýeniňem gowy zat. Wagtyňy ýitirme-de çaltrak işe gir. Özem ukyp-başarnygyňy açyp biljek iş bolsun. Menem saňa gözleş onda. Wah, halypa, menem hälim bäri şony haýyş edeýin diýip otyrdym. Birden kärhanalarda nakgaş, bezegçi gerek diýseler, aý, ne bolyň? Bolýa, bolýa, inim, hökman. Eşitsem ilki bilen saňa aýdaryn. Siziň işlerňiz nähili şu öňki ýerdesiniz-a? Howwa-la.
Işlerem şol gidip otyr.
Anna aga meň ýanyma gelsin. Geldi-wi. O näme ýerinde ýokmy? O nähili çykypdyr? Işe bir geldimi? Ýaňyrak bolanda näçe wagt bolýar?

Alýo. Begenç jan, bu senmi-aý? Waý, men ir bilen mügeýe gitjek diýip oň özüne aýdypdym ahyryn. Bolýa, bolýa. Häzir oňa özüm jaň edäýerin. Bolýa oglum, sag bol. Alýo. Bu men Annam. Sorapsyňyz-a? Hawa, soradym.
Men şumadan soraýan sizi. Iş wagty nirde näme işläp ýördüňiz? Ýanak gaş bezegçilerine iş ýerinde oturmak hökmanlygy ýokmy? Men häli muzeýe aýlanyp görjek diýip aýdypdym-a saňa. Muzeýe?
A, muzeýe aýdypdyň. Ýöne men-ä sen işden soň gidersiň öýdüp pikir etdim. Aý, iş gutalaýança garaşyp oturmaýyn diýdim-dä. Täze pikir näçe çalt gelse, şonça-da gowy bolýar-da. Işde pikir gelenokmy? Wah, bir zat döretjek bolsaň, bir ýerde oturman aýlanyp gözlemeli-dä.
Döredijilik adamsam bolmandyrsaýyn. Döredijilik adamsy bolan bolsak, bizem muzeýden muzeýe aýlanar ýörerdik, Anna aga.
Aý, başlyk, bar diýýäň, menem barýan-da. Ýok, aýlan.
Ylhamyň gowy bir joşdur. Ylhamyň gowy bir joşansoň işe gelersiň-dä. Işe gelensoň bir menem bir görjek boluň gaýratyňyzy, Anna aga. Bolýa başlyk.
Hökman. Be.
Iliň käş şeýle bolaýaraý. Iş wagty oňa-muňa aýlanyp ýörmelimiş. Nämemiş, nakgaş bezegçimiş. Gara bahana bilen işe görünmez. Joşjagylham, stoluň başynda-da joşar-la.

Alýo.
Başlyk jaň eden ekeniňizle. Owa jaň etdim. Näme başlyň jaň etse jaň almaly näme sen? Men kitaphanadadym-da. Wah, o taýda telefonda gürleşip adamlaň ünsüni bölüp bolmaz-a. Şoň üçin daşaryk çykyp gürleşäýin diýdim-dä. Düýn ýeriňde tapylaňok. Bu gün bolsa jaň edýän jaňymy alaňok. Ertir näme täzelik tapjaň? Bars, men şoň üçin häzir yzyny aýladym-a. Düşündirip durun şoň üçin. Anna aga, geçen hepdäň buýurmalarynyň taslama çyzgysyny taýyn et diýipdim. Taýyn boldumykan şol? Men ony boldum, Bars. Birinji gün eltdim-ä, eltip stoluň başynda goýdum. Senem şo wagt, şu wagt meň iş maslahatym bar, soň serederin diýdiň. Ýadyňa düşýärmi? Şeýlemi?
Taslamalar nirde? Aý bilmediňdä başlyk. Stoluň üstünde men goýup gaýtdym. Hä, stoluň üstünde? Häzir görüşdirin. Hä, ine, ine, ine, ine, bar, bar, bar, bar.
Bolýar başlyk, bolýar.

Baran!
Hop!
A düşde gitjek bolsaň o. Her razy çykaryşa baryan. Telefon mamal kay.
Ha bolya bolya.
Guwanç, howlukdyryp alaýdyň-da. Howlukdyrman işe barmaly, how, Maral. Bar zatlarymy bir aldymykam?
How, alansyň-la, zadyňy goýan dälsiň-le. Sen näme gaharly?
Ýaň öýde-öýde gaharly. Indi bir ýek içjek bolsaňam gaharly. Göwnüňe dur.
Ýa işde bir zat boldumy? Bolup, bolan zat ýok-la, ýöne. Ýönesi näme? Ýa işgärleriň biri gaharyňy getirdimi? Eş, işgärleriň käbiri ýerinde oturasy gelenok-da. O nähili?
Eş, Annaga gaharym gelýär. Haçan görseň muzeýde ýa kitaphanada aýlanyp ýör ýerinde oturman.
Wiý, Anna aga, o bezegçiňiz dämi näme? Hawa. Ine bizde başga Anna aga barmy? Wiý, Guwanç, o haçanky işgär dämi näme? Haçanky işgär bolanda näme? Meň diýjek bolýanym, ol hemişe-de şeýle işleýärdi-dä.
Soňky döwür-ä hasam gözden düşýär.
Wiý, Guwanç, o bir döredijilik adamsy, gidip täze pikir tapmaly, gözlegde bolmaly ahyry. Beh, Anna aga bilen dilleşdiňizmi? Ikiňizem bir perdeden gopýaňyz-eý. Wiý, dogry zat-da. Meň işim oňkudan wajyp dälmi? Men-ä günuzakyn öz ýerimde otyryn gymyllaman. Ikiňiziň işiňiz deň däl ahyry. Olar döredijilik adamsy. Düşünmedim-le men. Sen menlik bolmaly dälmi-how Anna agaň arkasyny alman? Men hiç kimiňem arkasyny alamok. Dogry zady aýtýan. Menlik-onluk diýip, näme, basybilmeýäniň Anna agam indi? Dogruda, galan işgärler ýerinde oturyp işini edýär. Näme, Anna aga işini edenakmy? Anna aga işini edýär, ýöne. Ýönesi näme? Ýöne Maral, gözüň alnyna bolsa has gowy-da. Aý, men-ä düşündirip ýadadym, özüň gowy bilýänsiň-dä, Guwanç. Wiý, ýogsa-da ýörämzokmy? Ýaňa howlukdyryp aldyň. Äý, ýörejek, sorag bar, berip bar-a. Ýöremänem-ä ýörýägmi?
Ýaragyň bar ogul, iş diýeniň tapylmadymy?
Aý, işem tapylar-la ýöne, iş ýogam-dä welin, meň diýýänim ýok-da. Menem özümi bilýäm-ä. Şo ukubymy açybiljek iş diýip şony gözläp ýörün-ä. Aý, nahak, oň ýaly işem bolar. Azajyk garaş, Seň ýaly berekçi nakgaş tapsa, aljak kärhanalar kändir. Menem bir gabat gelse aýdaryn diýip otyryn. Aý nesibeli gün bardyrda halypa ýöne çaltrak bolsa kemde. Bolar meni bolar. Azajyk gaýrat et.
Medet! Aý Medet! Medet jan, gel oglum hany. Kebelejigim, bar çykaran eşjikleňi ýygna balam. Eje, kebelikleri ýygnap bilenogam. Wiý, kebelekler näme edibilýär onda? Daşarda oýnap bilýär. Bar kebelejigim senem oýnaý onda.

Begenç, görsene, telefonyny gowy goýmandyrymy, nämemi, jaň edýämi düşüp bilemok. Näçe jaň edýän? Men oňa hälden bäri jaň edip otyryn-a. Şunça wagtam bir gürleşmek gowymy? Ine-de, gelmese-hä işe gelenok. Gelensoň-a. Taslamalara düzediş girizipsiňiz, gördüm. Hawa, hawa, düzederis. Ertire çenli baryny täzeden işläp, täzeden ugradaýarys. Bolýar, bolýar. Sag boluň. Bolýar.
Anna aga salowmaleýkum. Oho başlyk. Waleýkumessalam.
Anna aga görýän bolýa sen meni görendirjek gal öýdýän. Men size hälden bäri jaň edip otyryn. Sizem bärde telefon goýar ýerde goýaňzok. Men müşderiler bile gürleşdim. Olaram taslamalaň niresinde üýtgetmelidigini düşündirdiler. Nähili bolanda özlerine has gowy boljagyny düşündirip Egleniler-de. Men olara birden başlyk jaň edäýmesin, indi goýuň telefony diýip bilmen-ä. Hemişe bahana tapylýar. Men gerekmesem, ýa muzeýde, ýa kitaphanada, ýa başga ýerde. Gara haýryň et çekýär Lagandy aga maňa. Men hälden bäri şu işiň haýry üçin gürleşmedimmi? Ýa müşderileriň ýüzüni alsaň, olar işleşmäge başga adam gözlemezlermi? Müşderileriň ýanyna baryp ýüzbe-ýüz gürleşseň gowy dämi, Anna aga? Gitsem ýene ýeriňde ýok diýersiň-dä. Onsoňam olar ähli düzeden taslamalaryny internetden ugratdylar. Menem olaryň baryny internetden aldym. Diňe gürleşip düşünişäýmek galdy bize. Aý, garaz, gep alyp galma-da. Bahana tapdy otur. Başlyk.
Gürrüňi bozup malymda. Meni näme üçin gözlediň? Ýa şo telefonda köp gürleşýäň diýmek üçinmi? Aý, ýok.
Müşderiler bilen habarlaş. Nämäni düzeltmeli bolsa, düzelt diýjek boldum, eger-de ýeriňizde bolan bolsaňyz. A menem şony etdim-dä. Diýmäkäňiz, diýdirmän edenim gowy dälmi? Eger şu bolşumam göwnüňize ýaramaýan bolsa, onda çäresini özüňiz göräýmeseňiz men-ä bilmedim.
Çäre görmeli bolsa göräýerin. Näme görmän? Asyl işdenem çykararyn gerek bolsa. Ýöne edil şu wagt bize bezegçi nakgaş gerek-dä, işden aýyrsam, işem durar. Ilki ýerine adam tapaýyn.
Görýän welin halypamyň maňa bolan ynamy örän uly. Diýmek, men halypamyň maňa bolan ynamyny ödäýmeli.
Giriber.
Başlyk çagyrdyňyzmy? Hä, çagyrdy Begenç. Gel. Begenç, bize gysga wagtyň içinde täze nakgaş bezegçi gerek. Sen gözleşdir, öwren. Işlerini gör. Düşündiňmi? Ony haýsynyň işi gowy bolsa, maňa görkezersiň. Düşnükdimi? Hawa, başlyk. Ýöne Alla işden çykýamy? Sen Begenç, soragyňy azalt-da, beren tabşyrymy ýerine ýetir. Ýaňky diýşimäni gowy öwren, görüşdir, işlerini gör. Haýsynyň işi gowy bolsa, şonam alar. Bolýar. Bar, başlyk. Bar. Men onda başlyga habar bereýin. Alo, başlyk, şo diýýän oglanyňyz-a geldi, nakgaş bezegçi wezipesine. Bolýa, bor. Onda ugra daýar näder. Siz onda baryberiň. Bolýa, bor onda men baryp gelçin. Bolýa.
How inim işleriňizä gördüm. Adyňyz kim diýerler size? Azady.
Azady?
Bolamy gowy adyňyz bar ekeni. Tüýs bize gerek iş gerek ekeni. Taslamalaryňy, çyzgylaryňy biziň işimizde arkaýyn ulanybermeli. Sag boluň, nesip bolsa ulanarys. Azady.
Öň siziň kän tejribäňiz-ä ýok ekeni, şeýlemi? Hawa indi Işe girip öwrenen zatlarymy iş ýüzüne geçirjek bolýan. Onda-da çyzgylaňyza tüweleme öň iş tejribesi ýetik adamyňky ýaly ekeni. Aý halypam-ow-da köp zady öwretdi, köp zatda kömek etdi. Onda näme Azady? Işe alnyňyz hasap edäýiň. Şeýlemi, köp sag boluň. Men haçan işe başlamaly? Ýeri şu maşyny aljak ýerimiz-ä boş däl. Ýöne bakyp derrew boşar. Boşadygy kömekçi säňet çagyrar. Boş däl.
Oba, edir şumat bezegçi nakgaşymyz bar. Anna aga uzak işdar öýdemok. Anna aga?
Hawa. Siziň bezegçiňiz Anna Baýlyýewmi? Hawa.
Siz ony tanýaňyzmy? Hawa.
Anna aga meň halypam-da. Wiý, şeýlemi?
Halypam diýsene. Asyl siziň eliňiz, işleýşiňiz Anna agaň işine meňzeýär-de diýdim men, öz ýanymda pikir etdim. Ol, Näme üçin işden gitjek bolýarka? Men soramda, hemişe işleň gowy diýýär. Çynymy aýtsam, agaň özi işden gitjek bolanok. Ýöne, men çykarjak bolýan. Näme üçin? Ol işde öňüne adam geçirmeýän bolmaly-a? Işine sözüm ýok-la. Ýöne düzgün-tertip meselesi kynrak. Gara, bir söz bilen, täze işgär almaly diýen netijä geldim. Dogry.
Beýle bolýan bolsa men bu işden oňaýyldym. Başga işgär gözläp göräýiň.
Näme?
O nähili?
Sen ýaňy-la işe girjek diýip durduň-a? Aý, diýip durdum welin, men kimiň ýerine gelýänimi bilemokdym-da, men halypamyň ýerini alybilmen.
Şägirt halypadan ozdurmasa, Hünär ýiter diýip. Diýipdirler.
Ýöne şägirt halypaň wezipesin elinden almaly diýmändirler-ä. Görýän welin, inim saňa iş gerekligi ýalan öýdýän. Iş gerekligi çyn, ýöne her näme bolsa-da men halypamyň ýerini alyp bilmen. Halypaňy sylamaly, onem dogry-da. Ýöne özüňem ýatdan çykaryp bolmaz-a. Gaýtam tersine iş diýip halypaňy ýatdan çykarsaň, şägirt boldugyň bolýamy onnoň? Anna aga maňa hünär öwretdi. Özüniň bar bilýän zadynam maňa geçirdi. Diňe hünärem däl, men Anna agadan terbiýe-de aldym. Onsoňam Anna aga ýaly adamy gündiz çyralaň gözläp tapyp bolmaz. Döredijilikde-de, adamkärçilikde-de ol üýtgeşik adam.
Beh. Halypaňa hormatyň uly eken Hanogul. Diňe menem däl, şul işi menden başga kişä hödürleseňizem Anna agaň ýerine geçmeli diýseňiz şul işden ýaýdanar durarlar. Şul ugurda işleýänleň içinde Anna agany sylamaýan ýok. Ol diňe meň üçin däl, bir giden ýaşlar üçin mekdep boldy. Onsoňam halypamyň ýerlemedik ýerine menem ýerlärin öýdemok. Seni hemen pikire batyrdyň.
Anna aga hemişe Döredijiligin aňyrsy ýok diýýär. Men halypa çykdym ýa bolmasa ussat çykdym diýip gol gowşuryp oturmaly däl diýýär. Täze-täze zatlaryň pikirinde, gözleginde bolmaly diýýär. Özem edil özüniň diýşi ýaly gol gowşuryp oturanok. Hemişe muzeýlere, kitaphanalara aýlanýar, hemişe gözlegde.
Mundan çykdyk. Şoň üçinem Anna agaň işleri hemme kişiň dilinde ol ýaşlary-da görelde. Aý garaz, gürleseň gürläp oturmaly. Men gürläp siziň wagtyňyzam alyn. Howws men gidip başga iş gözläýin. Sag boluň.
Sen inim özüň gülmän halypaňa kömek etdiň. Üstesine-de.

Be, asyl meň bolup ýörşüm ters eken-ä. Biderek zatlara bahana edip, tasdanam iň gowy işgärim işden aýraýan ekenim-ow. Bolsa-da meň bagtyma şägirt duşaýdy. Hiçden giç ýagş diýipdirler. Gijem bolsa düşündim. Indi wagt ýitirmän, Anna agadan ötünç soraýyn. Hawa, men şeýdeýin.
Alo. Alo Begenç.
Anna aga ýerindemi? Hawa başlyk.
Ýa kowlany haçandan iş alýas?
Ýok. Ony iş almarys. Onda täze işgär gözlälimi? Täze işgärem gözleme. Halypa işgärimiz barka ýerine adam gözlemeris.
Neme bas Anna agany çagyraýynmy? Ýok.
Anna agany çagyrma. Anna agaň ýanyna men özüm bararyn. Bolýa.
Bar bas.
Anna aga. Men sizden ötünç soraýyn dik geldim.
Düşünmedim.
Soňky wagtlar men size azar ýamanny berdim. Muzeýe gitseňem, kitaphana gitseňem, işiň bähbidi üçin iş bilen gitseňem, hälem şindi sorap, azar ýamanny berdim. Aýsaňada düşünýän inim. Iş aladasy bilen näme? Anna aga,
sen maňa düşünýäň. Men saňa düşünmändirin. Seňem işiň aladasy bilen başagaýlygyň meň kelläme gelmändir. Işden gaçyp ýören ýaly görüp men seň kelläňi agyrtdym. Aý bir iş-dä inim. Işde näme käwagt düşünişmezligem bolaý ýa-da. Anna aga, men seň ýeriňe adam gözläp ugradym.
Meň ýerime?
Ökünýänem, utanýanam, ýöne boýun almagam mertlik diýipdirler Anna aga. Dogrusyny aýtsam Anna aga işgär baryny göldürdim. Bir işgär aldymam etdim. Olam siziň şägirdiňiz bolup çykdy. Şägirdim? Hawa. Haýsy birikä?
Adyna Azat diýýär. Edýän işleri edil siziňki ile meňzeş bar ekeni. Hä, dogry, dogry. Şo iş gözläp ýördi. Hawa, tüweleme ýöne şägirt-ä ýetişdirip bilipsiňiz. Şol meň gözümi açdy, köp zat düşündirdi.
Azady akylly oglandyr özä.
Dogrusyny aýtsam Anna aga oglana Isa gerek ekeni. Ýöne seň ýeriňe geçesi gelmedi. Siziň adyňyzy eşidenden ýok halypamyň ýerine geçibiljekkän meň şu işsiz gezenim kem däl diýip işden boýun gaçyrdy. Garaz oň bilen gürleşip öz ýalňyşyma düşündim. Sendenem ötünç soraýyn diýip geldim Anna aga. Horly başlyk.
Men seň ýagdaýyňa düşünýän. Hemmämizem bu zatlary işiň bähbidi üçin edýäs däl. Işden giç çykyş diýipdirler Anna aga. Indi gadyryny biler halypa. Bagyşlaň. Zyýany ýok ine. Durmuşda her hili ýagdaý bolup durýar. Zyýany ýok. Ýörüň bir kenara bir çaý içeliň.
Şeýdeliň. Ýörüň.

Bağışla Maral, görmändirin ha. Maral, naharym pişmedimi? Häzir bişýär Gonç. Şeýlemi? Goç näme bolanyny bilýäňmi? Aý ýok näme boldy?
Çagalaň näçe günden bäri kebelek bolup ýörler. Aý goýa.
Kebelek bolandan bäri ne dükana gidip çaga arlygyny getirdiler, ne maňa öýleri ýygnaşdyrdylar, kömekleşdiler. Öý maral. Ýogsa-da kebelek hiç zada kömek edip bilmeýär a. Ol kiçijik jandar ahyry. Indi jiglerine seredişdiler, Guwanç. Şeýlemi?
Hä, diýmek onda bular bu gün şüle diýip bilmez? Hawa, Guwanç, kebelekler şüle iýibilenok-a. Olar diňe Gülisgaýa. Onda bular diňe Gülisgä oňmaly bor bu gün. Al, Guwanç.
Eje, özüm dükana gidip geläýin.
A sen, Medine?
Eje, jigimi özüm sereden. Wiý, siz näme, kebelege öwrülmediňizmi-nä? Size näme boldy? Biz oýnadyk kebelek däl.
Maral, biziň çagalarymyz kebelek däl eken-ä. Berekella çagalar, kebelek bolmaň. Ejeň diýen hökman diňlemeli. Bolýamy çagalar? Berekella. Indi meň diýenimi edersiňiz-dä, hä, Medet jan, Medine, hä? Hawa, ejeň. Haý, berekella.
Naharam bişendir. Men kebelejiklerime-de nahar guýaýyn.
Berekella çagalar.